Flimkien tliet festi kbar fil-Knisja, Pentekoste, il-festa tat-Trinità u l-festa ta' Corpus Christi, issa l-liturġija terġa' ġġibna fil-ħdud matul is-sena. U għalhekk eh, issa se nitlu aktar fil-prattika tal-ħajja ta' Ġesu, għax il-Ġesu nkunu nafuh eh, billi Naqraw fuqu u nippruvaw ngħixu l-ħajja ta' Ġesù fil-ħajja tagħna. Waħda mill-missjonijiet eh, prinċipali ta' Ġesù kienet li jipprietka l-evanġelizzazzjoni li jxandar il-kelma ta' Alla. Dan ifisser li kien ixandar il-verità, is-sewwa. Iżda meta Ġesù kien ixandar il-verità, li kien jolqot ħafna nies, però mhux kulħadd bl-istess mod. Kien hemm min qed jimxi wara Ġesù u għalhekk il-kelma ta' Ġesù kienet issaħħu u kien ikompli miexi fuq il-kelma tiegħu, u kien hemm oħrajn li meta Ġesù kien ixandar il-verità dinha kienet toqorsu. Anki llum aħna s-saċerdoti meta nippritkaw kultant niltaqgħu ma' xi ħadd jgħiduna fader. Illum il-pritka tiegħek laqtitni propju fil-laħam il-ħaj. Jiġifieri ġibdet l-attenzjoni forsi kien ma kienx qiegħed fit-triq is-sewwa. Walek eh, Ġesù kien ixandar din il-verità. U llum Ġesù ixandar il-verità b'żewġ parabboli. Parabboli fuq is-Saltna ta' Alla. L-ewwel nett niftehmu ftit għax mhux dejjem nifhmuha sewwa xi tfisser is-Saltna ta' Alla. Is-Saltna ta' Alla hija sitwazzjoni ġdida Illi Ġesù ġab fid-dinja. Sitwazzjoni, Il-pjan ta' Alla, li huwa pjan ta' mħabba, pjan ta' ġustizzja, pjan ta' fraternità, bdew jinħassu fost il-poplu. Din hija sitwazzjoni ġdida illi Ġesù ġab. Jiġifieri, mhux Ġesù Ġab xi ħaġa diġà lesta, imma żera', beda, din is-Saltna ta' Alla u ħalliha lilna bħala dixxipli tiegħu biex inkomplu nibnu. Għalhekk aħna ħafna drabi ngħidu, Aħna nibnu s-Saltna ta' Alla. Mela bil-preżenza ta' Ġesù bdiet dina s-Saltna. Mhijiex il-Knisja, il-Knisja hija strument f'idejn Alla, aħna, biex inkomplu nibnu dina s-Saltna. U anki ma nistgħux ngħidu li hija l-Knisja biss, anki s-soċjetà trid tinsisti biex ikun hawn aktar ġustizzja, imħabba, fraternità. Anki l-politika f'dan is-sens. Il-politika hija biex il-bniedem jgħix skont ċerti regoli ħalli jkun ittrattat ta' veru bniedem. Mela dawn huma strumenti f'idejn Alla biex is-Saltna ta' Alla li hija li Ġesù beda aħna nkompluha. U għalhekk iġib paraboli ta' żerriegħa. Żerriegħa hija żerriegħa nitfgħu fil-ħamrija biex tikber. U għandna l-ewwel parabbola fejn il-parabbola tgħid illi ż-żerriegħa ħafna drabi lanqas inkunu nafu kif qiegħda tikber u din hija s-Saltna ta' Alla. L-importanti illi niżirgħu, Ġesù żera' u għalhekk se tikber. Ma nindunawx illi qed tikber il-paċi, li qed tikber il-ġustizzja, li qed tikber il-fraternità u sfurtunatament il-media llum ma tantx ittina dawn l-aħbarijiet. Imma Ġesù żera' u aħna rridu nkomplu niżirgħu. U dak li niżirgħu se naħżnu. Jekk aħna niżirgħu l-paċi, se naħżnu l-paċi. Bħal bidwi, jekk jiżra' l-patata, mhux se jaħżen il-ħass, se jkollu l-patata, jiġifieri l-prodott. U aħna wkoll, jekk aħna niżirgħu l-imħabba, Se naħsdu l-imħabba. Din hija l-ewwel parabbola ta' Ġesù. It-tieni parabbola, Ġesù jqabbel din is-saltna ma' żerriegħa tal-mustarda, u ż-żerriegħa tal-mustarda hija żgħira ħafna, però illi tikber f'siġra kbira. Tant illi l-Lhud kienu jipprojbixxu illi jiżrgħu s-siġar tal-mustarda għax kienet tikber b'mod salvaġġ. Fil-fatt, Is-siġra tal-mustarda hija siġra salvaġġa li hija kbira ħafna, però hekk hija s-Saltna ta' Alla. Hija żerriegħa żgħira illi tikber, u tikber b'mod, biex ngħid hekk, mingħajr kontroll. Għalhekk, ħuti, dan huwa l-messaġġ illi Ġesù qiegħed jagħtina llum. Is-Saltna mhijiex xi ħaġa lesta, is-Saltna kellha bidu illi Ġesù bdiha u aħna bħala dixxipli tiegħu rridu nkompluha, sakemm imbagħad tasal is-Saltna ta' Alla fis-smewwiet li hija xi ħaġa perfetta. Imma s-Saltna illi qed nitkellmu fuqha hija sitwazzjoni ġdida ta' paċi, ta' ġustizzja, ta' mħabba illi diġà teżisti fid-dinja u li aħna rridu nkomplu nibnu fuqha. Il-paċi magħkom.